דער וואס באשט געזייט זיין געזייט זיך שטייט און א מענטש גייט ארויס אין מלחמה און ער זעט א שיינע פרוי און ער וויל איר האבן זאל ער איר אהיים ברענגען און פארמיסן פאר דרייסיג טעג און אויב נאך דרייסיג טעג האט איר פארמיסט און ער וויל איר נאך אלץ דעמאלטס קען ער חתונה מיט איר. אסאך ספרים שרייבן אז געזייט זיין אין מלחמה מיינט אז מלחמה איז פארייצער. סאו איך טראכט צו מיר אז די תורה קומט אונז צו לערנען אז טראכט אריין א רגע פאר דו טוסט עפעס. פאר. דו ווילסט עפעס טון, ס'האט דיך אנגעכאפט א תאווה, טראכט א רגע און צונעם עס אויף שטיקער. געב אים א משל, שטעל דיך פאר א מענטש פילט זיך נישט גוט, ער גייט צום דאקטער, דאקטער גייט און נעמט בלאד ווארק, און ס'קומט צוריק די רעזאלטס אז זיין צוקער איז זייער הויעך, ס'איז אויף די בארדערליין פון ווערן דייבעריק. זאגט אים די דאקטער אז דו ווילסט נישט ווערן דייבעריק, ס'הייסט דו ביסט נאכנישט געווארן דייבעטיק באט דו ווערסט עס בזיון נאנט צו ווערן דייבעטיק, הער אויף עסן צוקער און קארבס, ממילא וועסטו נישט ווערן דייבעטיק. פארשטייט זיך יעדע נארמאלע מענטש גייט ער טוישט זיין דייעט און ער פרייט זיך אז מען האט עס געכאפט פאר עס איז צו שפעט, און שטעל דיך פאר דער מענטש האט עפעס א פעיווערט בעיקערי און די בעיקערי האט עפעס א דעיניש וואס דאס איז מיט אלע טעמים ממש א מחייה'דיגע דעיניש, און איין טאג וואקט ער דורך די בעיקערי, ווייסן אסאך מאל פון א בעיקערי קומט ארויס אזא גוטע שמעק, א שמעק פון די אלע קעיקס, און ער שמעקט אריין די אלע קעיקס און ער זעט די דעיניש און ס'ברענט אים, איך וויל גיין עסן די דעיניש, אבער ער דערמאנט זיך די דאקטער האט געזאגט עס האט בארדער ליין פון ווערן דייבעטיק חס ושלום, גייט דער מענטש גיין עסן די דעיניש? תירוץ איז ניין, פארוואס? ווייל דער מענטש האט אריינגעטראכט א רגע. יעצט איך ווייס אסאך מענטשן וועלן זאגן ניין ווייל ער האט מורא סאו די פחד נעמט אים איבער. סאו איך קען געבן א צווייטע משל, שטעל דיך פאר א מענטש איז גראב. א געזונטע מענטש איז זשאסט אווערוועיט. און ס'איז זייער נישט קיין געשמאקע זאך צו זיין אווערוועיט, ס'איז שווער צו גיין, ס'איז שווער צו קומען, ס'איז שווער צו לויפן, ס'איז שווער צו אטעמען אסאך מאל, שווער אריינצוגיין אין קאר, ס'איז פיל מיט חסרונות צו זיין אווערוועיט. און איין טאג מאכט ער אפ, עד כאן, איך גיי אויף דייעט. און הייבט אן א דייעט, און הייבט אן פארלירן וואג, און הייבט אן פילן בעסער מיט זיך, און איין טאג וואקט ער דורך די בעיקערי און ער זעהט די געשמאקע דעניש, און ער האט שוין נישט געהאט די דעניש פאר א לאנגע צייט, און פארשטייט זיך מען האט נישט א לאנגע צייט א זאך וואס מען האט זייער ליב ברענט עס נאך מער, און ס'שמעקט אים און ער זעהט עס, אלע אברים ציט אים ער זאל גיין קויפן די דעניש און עס עסן, גייט ער גיין קויפן די דעניש, ניין, פארוואס? ווייל דער מענטש האט אריינגעטראכט, איך בין יעצט דא אויף א דייעט, איך האב פארלוירן וואג, איך פיל בעסער, טאמער גיי איך יעצט עסן די דעניש, גיי איך נעמען מיין גאנצע דייעט און צוהארגענען אויף שטיקער, לוינט זיך דען פאר א דעניש צו צוהארגענען א גאנצע דייעט? סאו וואס זעסטו פון דעם? ווען א מענטש גייט און ער טראכט א רגע פאר ער טוט עפעס, און ער צונעמט עס, פלוצלינג זעהט ער די תאווה איז נישט אזוי גוט ווי איך האב געמיינט. א דעניש טעיסט זייער גוט אבער ס'איז דא אסאך סייד עפעקטס וואס קומט צו טעיסט ווען מ'עסט די דעניש. זעלבע זאך איז מיט יעדע עבירה און דאס די תורה קומט אונז אנצולערנען. אז די גייסט ארויס אין מלחמה און די זעהסט א תאווה, שפרינג נישט ארויף אויף די תאווה אזוי שנעל. א מעגענעט שפרינגט זייער שנעל, די לייגסט א פאזיטיוו און א נעגעטיוו מעגענעט, די רגע ס'פילט איין א המשכה בומס שפרינגט איינס ארויף אויפן צווייטן. וואס א מעגנעט. און אזוי ארבעט די יצר הרע. די יצר הרע ארבעט, ער פארבלענדט דעם מענטש און ער לאזט נישט דעם מענטש טראכטן. זעסט עפעס? גיי, לויף און כאפ עס. אן טראכטן פאר קיין רגע. זאגט די תורה ניין. שטעל דיך אוועק א רגע און טראכט און צענעם עס און פארמיס עס. קוק אויף די אנדערע חלק דערפון.

סאו אז א מענטש האט דאס געטראכט וועט ער שנעל גיין און געבן א שיס ארויס די לשון הרע? ניין. ווייל ער האט געטראכט די רגע. און דאס איז פונקטליך וואס די יצר הרע טוט צו א מענטש. ער נעמט א מענטש און מאכט אים צו די קאפ. טראכט נישט. זעסט דאס? גיי לויף עס נאך. וועלכע תאוות ס'זאל נאר זיין. דזשאסט גיי לויף עס נאך. אן טראכטן פאר קיין רגע. ווייל די רגע א מענטש טראכט אריין אין עס, לויפט ער עס שנעל נאך. ווייל ער זעט. ס'איז נישט אזוי גוט, אדער זעהט ער אז ס'קומט צו מיט אסאך סייד עפעקטס ממילא ווער זאגט ס'לוינט זיך. איז לאמיר זיך אלע שטארקן און אריינטראכטן פאר מען טוט עפעס וואס מען טוט, און אזוי וועלן אונז אלע קענען גובר זיין די יצר הרע און מען וועט ווערן נענטער צום אייבערשטן. האטס א גוטן טאג.